Wel ia, ac efallai mai dyna'r syndod mwya', wedi cawodydd enbyd y dyddia' dwetha', y maes yn rhyfeddol o gadarn dan draed a phrin ddeugryn wedyn drwy'r dydd. Ac un cam gwag hawdd i gymryd mewn llefydd fel hyn, yn enwedig i rywun sydd ddim a'i draed yn solat yn y pridd, ydi oedi gormod wrth y stondina' ymylol. Welais i ddim steamroller fel hon er enghraifft er pan oeddwn i'n blentyn ifanc iawn iawn. Marshall Steam Tractor ydy, wedi cael i'w gwneud yn 1915 a newydd i ryw foi yn Ipswich o'r enw King, yy Eastern Counties Haulage. A chi sy 'di gwneud hi fyny? Ia. Ia, dwi 'di, nes i phrynu hi yn yy 1969 am yym pymtheg punt a thrigen a deg punt i chario'i adre. Fedrwch chi ddeutha i faint mae'n werth heddiw? Dros 100,000.
O, dudwch na un peth, pe ddach chi'n dreifio i ar hyd lôn fel dach chi wedi gwneud i chael i yma o Rhuthun, yeah. be mae'r dreifar sycair modern yma'n dod tu ôl chi'n meddwl? O, oh, maen nhw'n unbelievable, dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg, ond maen nhw'n unbelievable, mae o, o, maen nhw'n nuts.
Wch chi be, peth perig bywyd ydy rhyddhau dyn sydd ddim yn gwybod rhyw lawer iawn am ffarmio mewn lle fel hyn. Hawdd iawn

Yndi, mae 'na safon gwych mewn chwarae teg. A drwy'r sioe i gyd heddiw?
Drwy'r sioe yn gyfan, oes.
Mae'r stoc yn dda iawn mewn chwarae teg. Ydy di bod yn dymor da i'r sioe? Um, yndi, yndi. Mae'r um, ma boro wedi bod yn dda iawn, digon o laswell iddyn nhw. Wrth gwrs mae rhain yn cael ychydig o ddwysfyd hefyd, mae'n siŵr. Ond um, na, mae'r safon yn dda iawn.
Wel, gyda Sioe Dinbych a Fflint, mae tymor y sioeau amaethyddol yn graddol dynnu tua'i derfyn. Syndod felly, wrth sgwrsio gyda'r hen gyfaill Trebor Edwards, fod y ffermwyr eisoes yn edrych ymlaen at y sioeau gaea fydd hefo ni gyda hyn. Ond erbyn gweld, mae 'na reswm da pam. Dyn ni'n cystadlu yn y commercial beef, dyna, dyna'r be' dyn ni'n drio arbenigo ar y lle. Ond yn edrych ymlaen at y sioeau gaeaf rŵan ta, pam mor hynny mor bwysig? Wel, yy ma'n hynny bwysig iawn ynde. A- adeg yno 'den ni'n cael gwerthu be' 'den ni 'di bod yn ddangos mwy na dim drwy'r ha'. Ac yy ma' hynny'n dod i dalu am y coste yr ha'. Anewedig i Farmhouse Cloud mae o'n bwysig iawn. Yn union, dipyn o bonws ar ben y canu. Yw.
O na ia, ti'n deud y gwir.
Ond ta waeth beth ddaw i'w dangos yn y sioeau amaethyddol, cyfrannu at y gadwyn fwyd ma' nhw i gyd yn y pen draw. Ac unwaith eto, yn sioe Dinbych a Fflint fel mewn sioeau cynharach eleni, roedd 'na gryn bwyslais ar gynhyrchu bwydydd. Oes, yn sicr, mae'r neuadd fwyd eleni yn ddi-ist o hynny. Mae 'di dyblu mewn maint ers llynedd a mae gennym ni nifer helaeth o gwmnïau lleol yn arddangos amrywiaeth o gynnyrch a'r ansawdd hefyd i bobl lleol ac i ymwelwyr. Cwmnïau bach 'di rhain a 'da chi'n gallu helpu nhw i gychwyn fi? Yndan, sicr, mae Cadwyn Clwyd yn um, helpu llawer efo cwmnïau bach i sefydlu hunain, i farchnata i hunain um, ac i arddangos mewn sioeau fel hyn. Dwi'n gwybod diolch yn deg iawn i chi nodi rhyw un, ond yr hwch enghraifft un o'r math o beth. Um, mae gennym ni gwmni Buffalo um, wedi sefydlu ar fynydd Halcyn, um, maen nhw'n dda iawn, a nifer o farchnadoedd ffermwyr hefyd yn yr ardal. wedi sefydlu hunain yn, yn y blynyddoedd diwetha. Mae'r Buffalo Man uh, swnio'n ddiddorol. Yndi.
Sut beth yw nhw? O, oh, mae'n flasus iawn, yndi. Debyg iawn i gig eidion.